Prynhawn da, mae'n teimlo'n od yn dweud prynhawn da, nad ydw i wedi cael cinio. Um, ond prynhawn, prynhawn da um, i chi gyd, a diolch am ddewis y sesiwn yma um, ar, ar les. Um, dwi, dwi wastad yn, yn wyndran pan mae pobl yn dewis uh, seps gweithdy, a yn, yn, yn, ar yr achlysurau yma, dim oherwydd bod chi eisiau dysgu mwy am les er mwyn helpu pobl eraill, neu ydych chi yma oherwydd lles eich hunan. Ond cyn i ni cychwyn, dwi, dwi'n mynd siŵr, yn y sector Gymraeg yn aml iawn mae pawb yn nabod ei gilydd, um, ond mae yna ambell un yma heddiw, falle bod chi ddim yn nabod pwy sy'n eisen o'ch blaen chi neu tu ôl i chi. Felly, jyst cyflwynwch eich hunan, um, fel bod ni'n ehangu'r rhwydwaith yna ac eglurwch o ble yn Cymru i chi wedi uh, dod heddiw. Quick introduction. Shouldn't it?

orffen cyflwyniadau, achos mae gennym ni ddigon i drafod nes ymlaen yn y sesiwn. Cyflwyno'n hunan i gychwyn, Tegwyn Ellis, Prif Weithredwr yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, cefndir wedi bennaeth cynradd am bron i 20 mlynedd, ac wedi bod gyda'r Academi am bron i bum mlynedd ym mis Ionawr, a jyst yn mynd sylweddoli fel mae'r amser yn we- wedi bod yn hedfan. Um, ond pan ddechreuais i fel prif weithredwr yn ôl yn uh, ugen ugen, um, o'n i'n sylweddoli pryd hynny bod angen i wneud mwy dros les arweinwyr um, ac yn cydnabod bod y broblem lles yn bodoli cyn y pandemig. Felly, yn, yn, yn y flwyddyn i gynnig yn ddyddorol ni um, arolwg um, holiadur allan i arweinwyr, uh, uwch arweinwyr ar draws uh, Cymru gyfan. Ac fe gyda ni bron i fil o ymatebion. Um, ac oedd yr arolwg yma yn ymwneud yn benodol â lles. Ac yn yr ymatebion hynny, fod y ffactor mwyaf oedd yn cael effaith ar lles yr unigolion hynny um, lawr i um, llwyth gwaith. Ac oedd na restr wedyn o dan yn, yn, yn dweud pethau fel uh, atebolrwydd, um, arolwg estyn ac yn y blaen. Ond wrth edrych ar bob un ffactor ddaeth ar ôl llwyth gwaith, oedd bob un o'r rheina y cyfrannu at llwyth gwaith yn, yn, yn, yn ei tro hefyd. Felly, um, er mwyn um, bod yn sefydliad oedd yn, oedd yn weithredol ac yn, yn ymateb ac yn gwneud rhywbeth amdano fe, gaethon ni sgwrs um, gyda Llywodraeth Cymru ac yn dweud, reit, mae rhaid i rhywbeth ddigwydd. A pryd hynny, pan o'n i'n siarad gyda Kevin, wedi dde, chi'n gwybod, does neb yn Llywodraeth Cymru gyda'r cyfrifoldeb o edrych ar les arweinwyr yn benodol. Erbyn hyn, mae hynny wedi digwydd a mae llwythgwaith a lles yn digwydd cwmpo mewn i faes um, uh, Kevin Palmer yn Llywodraeth Cymru. Felly, mae pethau wedi dechrau, dechrau newid, ond ydyn nhw wedi newid yn ddigon cyflym Na, dydyn nhw dydyn nhw ddim. Mae gennym ni uh, pwyllgor uh, neu gweithgor um, sy'n cynnwys academyddion, sy'n cynnwys uh, pobl proffesiynol o'r sector uh, iechyd, um, sy'n cynnwys uh, cymdeithion ac um, uh, penaethiaid yn debyg i Gymroeg chi, sy'n cyfrannu at drafodaeth o beth sydd angen newid i edrych ar ddatrys y broblem yn hytrach. I ni'n gwybod beth yw'r broblem, i ni wedi cynnal arolwg um, dod i, i, i, i weld hynny. Ond nawr ni yn y sefyllfa hyn o dderbyn bod rhaid i pethau newid a mae rhaid i ni ymateb i hynny trwy ddweud beth gall ddigwydd yn, yn y dyfodol. Felly, yym, a dyna ble i ni yym o o o ran y drafodaeth hynny. Fe fydd Kevin yn yy cael sesiwn yym nawr, mae'n mynd i gyflawni i'r sesiwn yma trwy ddweud beth yn union mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gwneud a beth sydd ar y gweill yy gyda nhw. A hefyd, a wnes i ddim cyflwyno yym Owain a Helen, mae Helen Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Maesteg, a uh, Owain Jones, Pennaeth Ysgol Aberaeron. Maen nhw'n gymdeithion gyda'r Academi a maen nhw'n cyfrannu at lais arweinyddiaeth. Felly, fel sefydliad, dydyn ni ddim yn eisiau mewn swyddfa ac yn dweud, reit, dyma beth i ni'n mynd i wneud. I ni'n troi at y cymdeithion bob tro i ddweud, edrych, beth sydd yn digwydd a beth gallwn ni wneud yn wahanol er mwyn uh, ac sicrhau bod arweinwyr ar draws Cymru yn gallu mynd i'r gwaith, gwneud eu gwaith nhw y gorau gallen nhw, heb wybod bod yr amser yna yn, yn, yn cyfrannu at blinder ac er, unrhyw wyliau yn cael eu cymryd o um, edrych ar sut maen nhw wedyn yn dod i lawr ar ôl y digwyddiadau sydd wedi bod um, ar y gweill yn ystod y tymor a, ac yn y blaen. Beth i ni moyn wneud ydy creu gweithlu sydd um, ddim yn gorfod ystyried lles yn y pen draw, a mae'r gair um, uh, resilience, dwi'n gwybod beth gair yn, yn Gymraeg, a mae'r gair resilience yma wedi dod mewn i'r geirfa ni Mae e'n ran erbyn hyn o'r terminoleg i ni'n defnyddio. Ond pam ydyn ni'n sôn am greu gweithlu sydd yn resilient? Dylen ni fod yn creu gweithlu sydd yn, yn barod i fynd i'r gwaith, wneud i gwaith ac wedyn mynd adre a cael bywyd cymdeithasol heb fod yn orfod meddwl am y gwaith i chi'n cymryd adre gyda chi a'r gwaith sydd i, i, i, i ddod. Felly mae'r sesiwn heddiw yn mynd i fod ychydig bach o wybodaeth gan Cefin nawr yn dweud beth mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gwneud ac wedyn trafodaeth gyda Owain um, a Helen am y gwaith maen nhw'n gwneud a derbyn syniadau gyda chi o beth gall newid er mwyn i ni creu uh, y, y gweithlu uh, gwell yma yn, yn, uh, sydd yn sydd yn barod i fynd. Bod, gyda ni gwestiwn o'r llawr bore yma, diffyg um, um, pobl yn dod trwyddo ar gyfer ymgeisiau am swyddi, ac yn ni'n gwybod dyw hwnna ddim yn rhywbeth unigryw i'r sector Gymraeg, er bod e'n waith yn y sector Gymraeg, mae'r sector ffydd hefyd yn gwnebu yr un math o broblemau, ac erbyn hyn i ni gweld rhannau um, deirydol o, o, o, o Gymru hefyd yn dangos bod 'na yym nifer llai o ymgeiswyr am swyddi yym Peredur ac hefyd yn y sector uwchradd mae e'n waeth eto dydi? Felly digon ohono fi wedi siarad a dwi'n mynd i um, pasio draw nawr i uh, Paul yn y

Mae Helen Jones yn aelod o'r un garfan ac mae tua wyth o ni wedi cael y comisiwn yma, fel rhan o'r gwaith yna, i edrych mewn i hawl llesiant ar gyfer arweinwyr yng Nghymru. Ac fel rhan o'r comisiwn yma, mae rhaid ni ymchwilio, casglu gwybodaeth er mwyn rhoi, wel, adroddiad llawn at ei gilydd i law yr Academi fydd yn mynd at sylw y Llywodraeth. Felly mae'n anrhydedd i ni gael y cyfle yma i roi pethau at ei gilydd, ond wrth gwrs mae yna bwysau ar y gwaith yma. Dyn ni wedi bod yn cwrdd, a ni wedi bod yn edrych ar sut ni'n mynd gynllunio hwn allan a beth ni'n mynd i wneud, ac i ni wedi penderfynu bod angen i ni gasglu cymaint o farn o phosib trwy grwpiau ffocws. Dyn ni ddim wedi rhoi heliadur arall allan, mae lot wedi mynd allan eisoes a gallwn ni gael y wybodaeth yna o'r meysydd hynny. Felly ni wedi bod yn casglu lot o wybodaeth trwy grwpiau ffocws a gewn ni gyfle chydig nawr i falle rhoi cyfle i chi drafod ac i gasglu ychydig o barn nawr mewn bosib. Wrth trafod, i ni'n llawn ymwybodol bod ni gyd yn ymwybodol o'r heriau sydd allan yna'n barod. Mae yna adroddiadau wedi cael ei wneud o blaen, mae'r Academi wedi comisiynu un gan Doctor Alys Davies yn edrych ar y modd yn y sticking plaster sydd yn amlinellu beth yw'r pryderon a'r heriau i arweinwyr yng Nghymru. Beth i ni wedi canolbwyntio arno, beth i ni yn edrych mewn i, yw pa fath o hawl llesiant, well-being entitlement, pa fath o hawl llesiant sydd eisiau ar arweinwyr yng Nghymru er mwyn y cefnogi ni. Nawr wrth edrych ar arweinwyr, beth ni'n cael yn bwyntio arno yw uwch arweinwyr, felly penaethiaid yw'r prwynion, penaethiaid cynorthwyol mewn ysgolion, um, y sector drydyddol a'r um, yr youth work hefyd, y gwaith ieuenctid hefyd, a ddim yn ymestyn e'n fwy na hynny. Mae'r darn yma o yn ddigon mawr, heb sôn am edrych ar arwein uh, ar lles i bob rhan o bwrdd mewn ysgolion. A ni wedi bod yn casglu gwybodaeth ac yn edrych am farn gan arweinwyr. Felly dyma gyfle i chi drafod ac i ni gael rhan o'r sgwrs nawr er mwyn i ni cael clywed beth ydych chi i weid A hefyd, fi'n siŵr os mae Kevin wedi diflannu, dyma fe'n mlaen i, i gael clywed hefyd beth i chi'n meddwl am bethau um, hefyd. Be ni wedi bod yn gwneud yn y grwpiau ffocws yw gofyn rhyw bedwar, pump cwestiwn a torri rai nhw lan. Gen i ddim amser yn ei popeth, ond fel cwestiwn cychwynnol i chi drafod, beth ni'n gofyn i chi feddwl ydy, oes na ddarpariaeth o gael eisoes sy'n gweithio'n dda i gefnogi'ch lles chi a'n lles ni fel uwch arweinwyr mewn ysgolion. Felly, os yna ddarpariaeth allan yna nawr i gefnogi'n lles ni fel uwch arweinwyr, beth yw e, ydy e'n gweithio yn dda, ac a oedd angen i chi ofyn am hynny? Felly, gymrwch dwy, tair munud, a wedyn gewn ni bach o adborth nôl. Diolch.